Meta pprovajniha bejn 96 u 98 sibna it-tempesti kollha jqumu kontra tagħna, ħadd ma bekja.
Xi pruvajt tagħmel bejn 96 u 98? Ndaħlu trasparenza, nimmodernizzaw l-organizzazzjonijiet u fuq kollox dak li għandu x'jaqsam ma' korruzzjoni, indaħħlu mekkaniżmu li forsi seta' jaħdem, forsi. Issa dak iż-żmien ħadd ma ried jagħmilha din il-ħaġa. Pereżempju aħna ridna, jien ridt żgur u ħa sħabi ridna, illi jkollna sistema. li biha jkun hemm maġistrat jew ġaġġ inkwirenti bir-riżorsi tiegħu, li jkun jista' jikkmanda l-pulizija. Ħadd ma ried jisma' biha. Min huma dawn il-ħadd?
Imma anqas fil-partit tiegħek stess, jiġifieri.
Tal-partit tiegħi qed jinnegozjaw. Tal-PN ma ridux jismgħu, il-Kamra tal-Avukati ma riditx tisma', il-maġistrati u l-imħallfin ma ridux jisimgħu. Hmm. Ċara mela. biżejjed? Sewa.
Mela jekk għandek, ma salli mhux sewa xejn. Mela jekk jekk għandek dat tip ta' blockage, hemm xi ħaġa sistemika fl-istorja. Jekk m'għandekx dirrida to go the extra mile biex tagħmilha, eh, hemm xi ħaġa ħażina. Xi ħaġa ħażina hija di. Kulħadd hawnhekk naħseb jien lest jissottometti ruħu Għal ċerta dixxiplina ta' ħokk li darek ma' ħoklok tiegħek. U eventually imbagħad, meta jkollok it-tip ta' economic growth li kellna wara 2013, dik kienet bla preċedent. Dak it-tip ta' economic growth ta' seven percent real għal seba' snin waħda wara l-oħra, Mill-Indipendenza 'l hawn qatt ma kienet. Mela x'qed jiġri? Qed tikber il-massa ta' flus jiġru fl-idejn, qed jikber il-ġid, jikber il-ġid fl-idejn, qed jikber il-convoitise, x'jgħidulha bil-Malti, il-barma biex ikollok aktar. Fost il-private sector. Rejba qed ngħidulha. Rejba. Fost is-settur privat, illi aħna bħala suq ħieles nibbażaw fuqu. Mbagħad ovvjament il-companionage li tinbena ma' strutturi soċjali oħra, fl-akkademja, fil-kummerċ, fin-negozju, fil-ġudikatura, fl-avukaterija, fil-perizja, fil-kostruzzjoni, eċċetera, eċċetera, eċċetera. Bl-ekonomija kif kibret, anzi nista' nsaqsik naqra fuq di tal-maġistrati għax interessat naqra dwarha wkoll, ejja nżommu naqra tal-maġistrati imma l-ekonomija tinteressani wkoll. Mela, ħa nibdew tal-maġistrati. Inti peress, però gvern immexxi minnek ma kellux il-jedd biex jilleġiżla din il-ħaġa? Biex kellu bżonn ta' bilfors li Għalfej dik il-bisim. Kompli, kompli. Eh, eh, kellu bżon ta' bil-fors li ikollu spiex ta' il-kamra tal-avokati u l-ġudikatura li ta' il-lek isma ħaddi nistaw namlu. Spiex mux intom kontu t-kmandaw. Imma, inti teħx f'pajis demokratiku, nittama, u jew taħseb li qed tagħmel hekk. Kultant ikoll id-dubi tiegħi, imma. Le, il-mindset tiegħek isu jkun hemm l-awtorità tiddeċidi. Affarijiet ma jsirux hekk. Imma pereżempju. Jekk tagħmel bidla u lessa, kunu. Fuq l-smoke, il-karitas ma reditiex l-smoke, ma xorta daħħalni, ha? Speċa ikun hemm, nista' speċa ikun hemm dibattitu pubbliku or whatever bej l-entitajiet, u mbagħad fl-aħħar niddeċidu speċa il-pajjiż. Hemm differenza bejn dik li qed tisemmi int u l-eżempju li qed nagħtik jien. Dik eżempju li qed nagħtik jien kienet timplika bidla importanti fil-mod kif titmexxa s-sistema ġudizzjarja u kif ikun hemm imbagħad min jaf min imexxuha 'l quddiem. Allura hija kien jagħmel sens illi l-affarijiet isiru bi qbil kemm jista' jkun, jew għallaqqas b'kunsens jew inkella b'diskussjoni miftuħa. Imma jrid ikollu kooperazzjoni fuqha din. Sa milli tgħid Twaqqaf jina f'maġistrat inkwirenti, jekk u batħat ma jkun rrit joqgħod fih. X'tagħmel? Hmm.
Ma taf na mhux xogħolhom. Fis-sens li jekk jekk is-sistema ħadd Għadek ma tafx, għadek ma tafx. Għadek ma tafx kemm hemm checks and balances, postijiet fejn għandux ikun hemm checks and balances.